Meta kont għadni żgħira, bħal kull tfajl oħra ta' mpari, kienu jgħaddu minn quddiem għajnejja ħafna ħolm. Kont nimmaġinani ferħana mar-raġel tiegħi u flimkien nrabbu familja kbira. Ommi ta' sikwit kienet taqbadni niċċassa u noħlom u kienet tgħidli, Elizabeth, qum minn hemm u kompli l-faċendi, għax bil-ħolm biss ix-xogħol ma jsirx. Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd. U hekk kif tfarfart ftit, bdejt ninnota li Żakkarija, ġuvni fuq tiegħu, kien tefa' għajnejh fuqi. Ma kienx għadda wisq żmien met'hu ġie jkellem lil missieri biex flimkien jagħmlu l-kitba ta' żwieġ hekk kif kienet titlob il-liġi. Jiena kont ferħana sentir. Mhux biss kien għażilni ġuvni sabiħ li anke jiena kelli grazzja miegħu, imma saħansitra kellu jkun ġej minn familja tajba ħafna. Żakkarija kien qassis mit-taqsima tat-tribù ta' Abija, filwaqt li l-familja tiegħi Kienet imnissla minn ulied Aron, l-ewwel qassis il-kbir. Kemm kien jirrispettani Żakkarija! Meta nħares lura lejn ħajti ninduna kemm il-Mulej kien ħenna għalija meta bagħat lililu bħala żewġi. Imma iktar ma beda jgħaddi ż-żmien minn fuqna, iktar bdejt ninkwieta fuq il-fatt li ma setax ikollna tfal. Kemm kien iddispjaċut żewġi li iktar kemm kien qed jgħaddi ż-żmien, donnu kien qed jidher li l-familja tagħna ma kinitx se tikber. Kienet burraxka kbira fuq il-familja tagħna, u ma stajniex nifhmu kif il-Mulej kien għażel li jħallina mingħajr ulied, għax wara kollox aħna dejjem konna mxejna fuq il-liġi tiegħu. Kontra qalbna aċċettajna li konna se nqattgħu l-ħajja tagħna flimkien waħidna. Kull tant żmien Żakkarija kien imissu jmur jaqdi d-dmirijiet tiegħu bħala qassis fit-tempju ta' Ġerusalemm. Kemm kont inħossni waħdi jien f'dawk il-jiem li huwa kien ikun 'il bogħod mid-dar! Kontra ħafna familji, ma kellix ulied li setgħu jżommuli kumpanija, iktar u iktar issa li kont qed nixjieħ mhux ħażin. Din id-darba, wara li tellgħu x-xorti, Żakkarija kien intgħażel biex jidħol ġos-santwarju tal-Mulej, biex hemmhekk jagħti qima lil Alla tagħna permezz tal-ħruq tal-inċens. Kemm kienet grazzja kbira għalih li jkun jista' jidħol f'dan il-post tant qaddis! Min jaf kemm kien iħoss il-preżenza qawwija ta' Alla hemmhekk! Meta rritorna lura minn Ġerusalemm, Żakkarija ma setax jitkellem. Ma stajtx nifhem x'seta' ġralu, u ħafna min-nies kienu qed jgħidu li met huwa kien fit-tempju ra xi dehri ta' barra minn hawn li issa ma ħallitux jitkellem iktar. Jiena ħsibt li din kienet biss waħda mill-mard tax-xjuħija. Wara ftit bdejt inħoss ħafna tibdiliet ġewwa fija. Kieku kont għadni iżgħar, żgur li kont naħseb li fl-aħħar il-Mulej ħaseb fina u tana l-grazzja li jkollna l-ulied. Imma issa żgur ma jistax ikun. Kemm Zakkarija u wisq iktar jiena konna xjaħna ftit mhux ħażin u konna ilna li qtajna qiesna li xi darba għad ikollna tfal. Imma iktar kemm beda jgħaddi ż-żmien indunajt li iva verament jiena kien ser ikolli tarbija. Bilkemm stajt nemmen lili nnifsi. Imma possibbli issa meta kont qtajt kull tama kien ser ikolli tarbija? Kemm feraħ Żakkarija meta għedtlu din l-aħbar! Miskin, ma setax jesprimi lilu nnifsu kif xtaq. Peress li ma setax jitkellem. Kemm kien ħanin il-Mulej miegħi li issa fi xjuħiti għażel li jneħħili l-mistħija minn quddiem in-nies u berikna bl-ulied. Kont inħoss ġo fija li t-tarbija li jiena kont qiegħda nġorr ġewwa ġufi ma kinitx tarbija normali. Kont inħoss li kienet ippredestinata biex tagħmel ħwejjeġ kbar. Imma naħseb li l-ommijiet kollha jħossu dan fuq it-tfal tagħhom. Fis-sitt xahar ta' tqala tiegħi ġiet iżżurni l-qariba tiegħi Marija minn Nazaret. Tgħidx kemm kont ili ma narha! Malli rajtha naqtha miegħi u t-tarbija li kelli fija imtliet bl-Ispirtu t'Alla u qabżet f'ġufi. Dakinhar fhimt li qaribti kienet dik ix-xbejba mbierka li kellha tagħtina l-Messija. Bla ma naf kif infexxejt f'għajta ta' tifħir u għedtilha, Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kulma bgħat jgħidilha il-Mulej. Marija qagħdet miegħi sakemm twieled iċ-ċkejken ta' Rbija. Hekk kif twieled, kulħadd bda jistaqsini x'se jkun ismu. Jiena mill-ewwel weġibthom li ismu għandu jkun Ġwanni. Għalkemm ħadd mill-familja tagħna ma kellu dan l-isem, xi ħaġa ġo fija qaltli li isem din it-tarbija għandu jfakkar lil kulħadd kemm Alla huwa ħanin u jagħti l-grazzji tiegħu lil kulħadd. u għalhekk ismu kellu jkun Ġwanni li jfisser Ħniena ta' Alla. Dawk ta' madwari ma bdewx jaqblu miegħi u qaluli li jismu għandu jkun Żakkarija bħal missieru. Imbagħad daru lejn żewġi u bis-sinjali bdew jistaqsuh x'kellu jkun isem it-tarbija. Huwa talabhom xi ħaġa fuq xiex jikteb u kiteb, Ismu ikun Ġwanni. U dak il-ħin, b'mod mirakoluż, infetħu xofftejh u bdew ifaħħru u jirringrazzjaw lil Alla. Illum għadda ħafna iktar żmien mit-twelid ta' ibni, u meta nħares lura lejn ħajti, nirrealizza li minkejja l-inkwiet, it-tbatija, is-sagrifiċċji, il-mistħija u n-naqqasijiet kollha li jien għamilt, ninduna li l-Mulej kien dejjem miegħi f'kull pass li għamilt. Verament ħajti għallmitni li l-ħniena u tjieba tal-Mulej huma tant kbar li jistgħu jiksu sat-trufijiet tal-art kollha.